Opening Prayer Papa God, rod me your Holy Spirit oil. Make as I dey read your forever word, im go enter my whole body and change me well. Give me the blessing, make I fit be your faithful pikin wey believe your word, and make I shine like light for people wey dey inside darkness. I dey ask you this one through Christ our Lord. Amen. Make to relax now, so we go hear the word of God for today. Today na Friday, October 17, 2025. Memorial of St. Ignatius of Antioch, Bishop and Martyr. First reading

Abraham believe God and he count am as righteousness. Worker wey collect wage no be gift he get, na payment. If person no work, yet he believe in God wey dey justify sinner, na that faith God dey count as righteousness. David self declare say, Blessed be the person wey God count as righteous apart from works. Blessed are those wey God forgive their sins, whose iniquities God don cover. Blessed be the man wey the Lord no go record him sin. The word of the Lord. Responsorial Psalm. The response na, I turn to you, Lord, when trouble catch me, and you fill me with joy wey come from your salvation. Blessed be the person wey sin God don cover, where the Lord no dey count im guilt. I turn to you, Lord, when trouble catch me, and you fill me with joy wey come from your salvation. I confess my sin give you, Lord, I no hide am. I talk say I go tell the Lord my fault.

and you fill me with joy wey come from your salvation. Alleluia, alleluia. O Lord, let your mercy dey upon us, we wey don put our hope inside you. Alleluia, alleluia. Gospel reading. Reading from the Holy Gospel wey St. Luke write. That time, crowd plenty, sotey dem dey press each other. Jesus begin talk first to him disciples say, Make una beware of Pharisees hypocrisy, and like the yeast wey dey spread, nothing wey hide wey no go show, nothing secret wey no go come out. Anything wey una talk for dark go show for light. Anything wey una whisper inside room go announce for stop. I dey tell una, my friends, no fear people wey fit kill body, but after that, dem no fit do more. I go tell una who to fear. Fear the one wey after killing fit cast person into hell. Yes, I dey tell una, fear that one. No be five sparrow dem dey sell for small coins? Yet God no forget even one of them. Even the hair for una head, God don count finish. So make una no fear, una get more value pass plenty sparrow. The Gospel of the Lord. Reflection My people, today gospel na Jesus talk direct to him disciples, but he still concern all of us. Crowd plenty that day, people dey push, dey jam body, everybody wan hear word. Jesus first warn them say, make una beware of the hypocrisy of the Pharisees. E be like yeast wey dey spread. Hypocrisy dey spread fast like infection. Jesus dey warn say make we no dey pretend say we holy when our heart dirty. Hypocrisy na like small yeast wey you put for dough before you know e don spread everywhere. Na so line and fake life dey work too. You fit deceive people for some time, but you no fit deceive God. at all. Jesus talk say, Nothing wey dey hide wey no go show. Anything wey you whisper for room go shout for rooftop. Meaning say no secret dey forever. Whatever you dey hide today, God go expose am tomorrow. Live straight life, no double face.

fear to offend God, because man judgment fit stop for earth, but God judgment pass life and death. Then Jesus talk another sweet thing wey give hope. No be five sparrow dem dey sell for small coins? Yet God no go forget even one, even the hair for una head, God don count finish. So no fear, una get more value pass sparrow. God value you pass as you think. See how Jesus balanced the matter after he warned about fear of God. He still comfort them, say God love them deeply. God care for small birds, we no want anything. How much more you will be pitying, even when life rough

but e mean say God still dey control everything. Make we pray. Papa God, thank you because you know me and love me past as I know myself. You move hypocrisy and fake life from my heart. Give me courage to fear you, not man.

You wey sabi dash better better gift, I dey beg make you give me strong faith wey no dey shake, so I fit believe all wetin God don show and make my life follow wetin He talk. Give me hope wey sure, wey go make me hand myself give you well well and follow your control. Put inside my heart better love wey no get bad mind. So I go dey do wetin God want, even the small small things. Make I no just love my padi dem, but make I love my enemy dem too. Just like Jesus Christ wey use you give himself for cross for everybody. Holy Spirit, now you go ginger me, now you go guide me, now you go show me road, so I go fit always follow you well as true picking. We they ask all this one through Jesus Christ our Lord. Amen. The Magnificent. I saw the hill Baba God My spirit dey join for God wey save me. He look my low level life with better love. From today reach forever, people go dey call me blessed. Almighty don do big big things for me and holy na im name. He dey show mercy for people wey fear am, generation after generation.

cos he remember the promise of mercy wey he give our baba dem, Abraham, and all him pikin dem forever. But glory go to Papa, and to Son, and to Holy Spirit, as he be from beginning, he still be now, and he go remain forever and ever. Amen. Thank una wey hear today Holy Mass reading. Make una go in peace. Log Papa God and serve am well. Remember to subscribe and share am give your family and friends. Make them too collect Baba God blessing.